Wel gas uh, curo tair gol yn erbyn y dre newydd, yw. Perfformiad da, ail hanner. Ac i chdi'n bersonol, dwy gol? Ie, yeah, bach o sioc, a diolch yn digwydd yn o'n uh, often, ond uh, na, o'n i'n uh, yn, y lle iawn. Uh, am yr un gyntaf, jyst dilyn y ffri cic i fewn, o'n uh, completely out the blue am header fi. Dwi'n mynd sgori lot o bob ymhen, dwi'n mynd sgori lot, ond uh, na, un o'r un o rei gorau fi, dwi'n meddwl. Ia oedd hi yym oedd hi yn fatha ti'n deud ti'm yn sgorio lot efo dy ben ond oedd hi dipyn o sioc i di gwir gwel chdi. Oedd yn yy nes i catch fo'n reit dda dwi'n meddwl ond yr unig lle oedd yn gallu fynd oedd e Ie. a gornel na so jyst allan o fi ond fel ti'n deud oedd perfformiad ail hanner yn lot well dwi'n meddwl nathon ni newid bach o siâp o'n i chwarae bach o diamond yn y ll- yn y rhan gynta' oedden ni ddim yn gael gymaint o bêl ac oedden ni yn gwneud fatha lot o waith off the pair really. So, um, oedden nhw'n cael lot o chances hanner gyntaf, dwi'n meddwl oedd jyst un o ddau um, lle oedden ni jyst i switch off a wedyn pan oedden ni yn torri, oedden ni yn edrych yn reit berig ond um, oedden ni jyst y, y pas o'r yna a wedyn oedden ni air hanner oedd o'n bach hwy hwy daclus ar y pel a oedden ni fewn y fwy oedd y gêm mynd ymlaen oedd o gaps ac o'r fyny so uh, Dwi'n meddwl oedd y gol yn cynnar yn yr ail hanner, hwnna nath newid y gem de. Dwi'n meddwl, ie, dwi'n meddwl nath o setlo ni. Dwi'n meddwl nath o ni... Um, dwi'n meddwl nath ni'n dechrau'r llwydda yn yr ail hanner eto. Bach yn slo, fatha sloppy yn y 5 munud gyntaf, ond wedyn, wedyn, nath o gol fatha setlo ni gyd a oedd pawb eisiau'r bel. Um, nath ni cadw lot well, dwi'n meddwl. A chwarae beth o'n ni'n da yn neud, dwi'n meddwl, lawr yr ochrau, lawr y channels a... Na, ond da. Da iawn.
Ac um, wrth nesaf gyda ni gem fawr, um, beth ti'n disgwyl gyn ti ynas?
Be da ni fel arfer yn disgwyl gyn nhw? Dwi'n meddwl bod nhw'n un o'r well, y tîm gorau yna yn y gyngrair yn cadw'r pel. Ond ti'n meddwl, da ni wedi cyrraedd nhw yn dwy waith, ys da ni bod yn y, yn y gyngrair. So da ni'n gallu gwneud o. Uh, a nath ni golli gem yma, dwi'n meddwl, lle nath ni felly wedi bod, gallu bod pedwar, pedwar i fyny yn y hanner gyntaf, so ti'n meddwl, da ni'n sylwyr yn byd i bod yn ofn amdan. Um, a dwi'n meddwl da ni'n chwarae'n well weithiau pan da ni'n chwarae against y tîm yma. Well, well, TNS, pan nhw'n eisiau chwarae pawb droed, Barry, dwi'n meddwl fatha coincidence pan da ni'n gwneud yn da against tîm os yn chwarae pawb droed, cos da ni'n gwneud yr un fath hefyd. A gynola, de, um, mae wedi bod yn stop start i chdi dyn bach uh, tymor yma, mm. jyst erwydd tio, bo, bo chdi wedi bod ar gael efo chi, mm. ond um, ti wedi cael rhediad o gemau wan do? A, do. a ti ti'n mwyn gyffyrddus yn y tîm yn ôl? Yn do, dwi'n, uh, dwi'n, efo gwaith a bethau, dwi wedi bod yn... Dwi'n meddwl yn, yn fi yn, yn y gyrwng ar i'n methu, nes i methu tip pedwar ar y bounce, pimp ar y bounce, allan. Fel mae shifts fi'n mynd, dwi, dwi wedi gael fatha run bach, dwi wedi bwcio un neu ddau weekend off hefyd. Uh, yn amffodus, dwi'n meddwl dwi'n methu os nesaf na fe, efo bookings, ond dwi'n siŵr. Ond um, dwi'n manager fo, rhywsyd, a mae'n neis gael run yn y tîm. A sy'n beth da i, i sgorio o laen y cofiau mynd? O, na, na, na, na, o'n i'n gallu rei peidio jump i fewn. Nes i'n meddwl amdan beidio wneud e, ond um, na, a, a mensiwn bach i wneud hefyd, right, ti'n fo, pan gyfrchiadau fo 200 appearances, oedd mae'n arddechog, a capio fo'n efo, ti'n fo, standard free kick fo yna. Ac assist i chdi, reit? Ie, na gael assist.
Ie? na fo, ie. Ah, gret. Diolch, digas. Iawn, diolch yn fawr. Wel, Nathan, um, ti wedi chwarae'r tîm gyntaf o'n uh, 200 o weithiau, ac oedd y sgript uh, wedi cael ei sgwynnu i chdi, dweud? O, fi, ond o'n i'n meddwl oedd ar ôl hanner gyntaf yna. Um, dwi'n newid siarad efo sgorio fanna, ac oedd ni gyd half time, to, o'n na o pawb bron di gael ei ddeud um, efo be oedden nhw'n feddwl ac oedden ni gyd yn cytuno felly um, to, o rhaid i ni dangos dipyn bach mwy o bach o intensity um, second half na, achos da ni'n neud o'n training, to, yn, yn training bob wsos, da ni'n marogion fflio. Um, to, mae bob dim efo tempo gyda ni. Ond oedd hanner gyntaf heddiw, dwi'n gwybod fe oedd mater, ond um, oeddwn ni weld allan dim bach allan o siap, ond um, to, rol gael gair bach second half, uh, half time, um, hyw mynd dros to, to, siap ar, ar y tacsi bod iddyn ni, to, nath ni dechrau, dechrau gael i wedyn, a wedyn to second half, mae'r gol, gol fi yna, da ni wedi gael yn ôl. Mae di, um, mae di helpu ni ddod nôl fewn i'r gêm. Mae hyn dipyn o bwcus, a Mae'n un ffordd, da ni'n ni gael llawer o reasons da yn erbyn nhw. Um, a dyn allan gol gyntaf, gath nhw gol gyntaf, dim bach lwcus yn y bocs, rhyw crysio yn y bocs, a falle. Oedd o'ch ti'n teimlo, hwn oedd os neis yno ta? Oedd, 100%, fi'n cerdded down half time, mae fe ni yn, achos o un cyfle, da ni wedi rili agor nhw fyny lle mae Brads di mynd drwy o'r gol a maen nhw wedi clirio off y lein. A gath Darren um, dynol shot yn byd o, um, just o'r sbar do. Do, do, do, gath o'n o'n chance arall, ond um, i atef y ffordd ath y hanner gyntaf na, chod ni'n teimlo, ti'n mynd i fod yn un o'n noson arall lle, da ni, da ni methu gael, methu gael win. Um, dwi'n meddwl o'n wedi darllen ar Twitter heddiw, um, win gyntaf ni ys 9 gem yn y gyngrair, felly um, mae hynna'n Mae yna reit positif hefyd ac to, da ni wedi colli gem yn y tri gem dwytha yn bob um, competitions o'n felly to, da ni'n chwarae TNS wrth nesaf, lot o cyrff yn missing eto, ond to, da ni wedi cyrraedd yn erbyn nhw o blaen, fe gan ni game plan yn mynd yn erbyn nhw a to, mae'r ma, ma, ma rhogau i gyd llawn hyder ond a, da ni'n trio gorau i gael rhywbeth allan o'r gem. Ac uh, am Ail a hanner heddiw aethon ni chwarae dda. Be ti'n meddwl oedd y gwahaniaeth rhwng y first a second half? Dwi'n meddwl jyst cael un neu ddau o gair yn ystod y half time na. Tibod oedden ni'n jyst gorfod bod yn well efo'r bel, heb y bel, tibod jyst y decision making ni. A wedyn pan oedden ni'n ddechrau chwarae second half, tibod chwarae ffwtbol, cos da ni'n tîm ffwtbol da, ond weithiau da ni'n da ni jyst ddim yn neud o, dwi'm yn gwybod beth o. Ond um, hefyd weithiau mae'n cymryd ni un gol mynd lawr iddyn ni gael cicio mlaen wedyn. Um, so, ia, dwi'n meddwl oedd y gol, gol fuan yn y second half. Nes i, nes i teimlo oedd, oedd penna nhw i gyd i dechrau, oedd y body language nhw wedi dechrau dropio. So oedden ni, oedden ni sylwi hwnna, ti'n gwybod beth, sgon ni gol arall reit fuan fan fydd hi'n fydd gem drosodd. Ac um, ta pan oedd efo mynd am y hedar yna, oedd y lle jyst um, eruptio. Oedd y ffans yn, yn canu, oedd y ffans yn ôl, o'ch chi'n gwybod wedyn, oedd hi'n mynd i fod un ffordd am ond ni'n gyrra'r gem. Ac i chdi yn bersonol, um, dwi'n gwybod y ti yn sydd o gyntaf i chdi bod tro, ti'n ti dweud hynna wrth ei bod tro, da ni siarad am, am perfformiadau ac felly. Um, I chdi yn bersonol, um, gael mawr i chdi, i chdi gerad uh, allan efo, um, efo Mabon a... Cian, ie. Cian, ie. A wedyn, um, captain yn ôl hynno, um, a chysur ffantastig i chdi, a right. ti di capio off efo, efo gol, do. Be di ti'n teimladau chdi, oedd hwnna'n perfect match? Oedd y tŵn drwyth notch? Oedd oedd hi. Um, os ydych chi'n sbio yn ôl ar, uh, ar y social media, ti'n gweld 3-1 Gynarfon um, yn involved yn un o'r, un o'r goliau efo y keep wedi safio dyn efo di ffoli fewn o dyn fi wedi sgorio'r trydyn dda. Ond um, ta first half, oedd ni pawb way off. Um, Ond o'r second half ac y result yn diwedd, oedd hi'n oedd hi'n perffaith a cael cerdded allan efo mab fi a nephew bach fi, oedd hi'n just i topio off i noson rili special i fi. Dwi wedi rhoi rhywbeth allan fory nes am am bod chdi wedi chwarae gymaint hyn i chi. Ie. Uh, Mae yna quote gen Sean Ydley yma. A be mae Sean dweud, here's to the next 200. Be ti fel? 300, ie.
300. Next 300. Gres, Diolch i chdi a gwrdd chydau chdi yma. Diolch fawr chi, Paul. Diolch. Hey, Sean.

um, dip, dipyn bach o siomedig, ond uh, you know, mae, mae uh, y, chwarae, y chwaraewyr yn, yn gweithio yn galad. Um, so, uh, chwech neu saith, ond uh, yn yr ail hanner, ar ôl uh, siarad efo, efo o'r fechgyn, uh, yeah, 8, 8 neu 9. Um, a ie, yeah, Gaz Evans ser yn y game, dwi ddim yn gwybod, ond uh, yeah, dwi'n hapus, uh, hapus efo, uh, efo Owen. I've, I've, I've got to finish, I'll finish in English with Nathan. Um,